Хәерле кич, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студиядә Гөлия Нигъматуллина, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Исеме шәһәребез тарихында. Ул инде бик таләпчән кеше иде. Бүген Түбән Каманың беренче төзүчесе Кәрим Вәлиуллинга 95 яшь тулган булыр иде. Профилактик рейд, иртәгә Түбән Камада тоннель операциясе узачак. Иминлек дәресләре өлкән яшьтәгеләргә юл йөрү кагыйдәләре турында искә төшерделәр. Дөньяның 10 иле һәм Россиянең 59 төбәгеннән килгән 200 дән артык милләттәш. Бу чаралар алар бик кирәк. Түбән Камада зур форум уза. Әниләргә бүләккә чәчәк бәйләме. НТР Медиа холдингы бәйге игълан итә. ТАССРның атказанган төзүчесе, Түбән Каманың мактаулы гражданины Кәрим Вәлиуллинга бүген 95 яшь тулган булыр иде. Булачак шәһәр урынына беренчеләрдән булып килеп, анда беренче казыкнт каккан, беренче нигез ташларын салган, тәүге йортларның диварларын күтәргән буын вәкиле ул. Моннан 65 ел элек, 1960 елның 25 декабрендә чана трактор поездына утырып, шәһәр төзелешенә килә. Бу вакытта аңа 30 яшь була. Бүген Түбән Камалар мөхтәрәм төзүченең каберенә чәчәкләр салдылар, туган көнендә бу матур гадәт.
Төзүче Кәрим Хәмид улович Вәлиуллин белән миңа 1967 нче елдан бирле эшләргә туры килде. Ул инде бик таләпчән кеше иде, үзе дә шулай ук Кушылган эшне, өстән югарыдан кушылган эшне төгәл үти торган кеше иде. Һәм ул теге ниләр теге буйсынган кешеләр арасында да шундый тәртип булсын дип яратты. Аның кул астында эшләү дәрәҗә иде, дип искә ала Кәрим Вәлиуллинны шәһәрнең төзелеш тармагы ветераннары. Фәтхулла Абдуллинга шундый бәхет елмая, алар 67 нче елда танышалар. Ул бит шәһәрдә генә түгел, промышленность предприятиеләренең бөтенесен шушы Кәрим Хәмидович кул астындагы Сусем дигән управление эшләде. Шуңа күрә э, менә бу э, бүгенге көндә алар әле дә эшләп яталар, эшлиләр. Булачак шәһәр урынына беренчеләрдән булып килеп, анда беренче казыкны каккан, беренче нигез ташларын салган, тәүге йортларның диварларын күтәргән буын вәкиле Кәрим Вәлиуллин. 1960 нчы елның 25 нче декабрендә Чана трактор поездына утырып шәһәр төзелешенә килә. Бу вакытта аңа 30 яшь була. Ә бүген түбән камалар мөхтәрәм төзүченең каберенә чәчәкләр салдылар. Туган көнендә бу матур гадәт. Кәрим Вәлиуллинны искә алырга дуслары, хезмәттәшләре, студентлар килә. Чыгышларында алар беренче төзүченең чын каһарманлык кылуларын билгеләп үтәләр. 26 ноябрьдә Түбән Камада тоннель операциясе узачак. Бу хакта Дәүләт автоинспекциясенең матбугат хезмәте хәбәр итә. Рейдның максаты, юл хәрәкәте кагыйдәләрен тупас бозучыларны, шул исәптән исерек хәлдә булган, машина йөртү хокукыннан мәхрүм ителгән һәм саклык каешларын такмаучы шоферларны ачыклау. Автомобиль салонында балаларны йөртү кагыйдәләренә аерым игътибар биреләчәк, дип кисәтә инспекторлар. Юлда тәртип бозучылардан штрафлар көтә.
Түбән Кама шәһәренең ЮХИДИ бүлеге юл хәрәкәте кагыйдәләрен тайпылышсыз үтәү кирәклеген искәртә һәм юл хәрәкәтендә катнашучыларны бик игътибарлы һәм сак булырга чакыра. Профилактик чаралар даими рәвештә үткәрелә, шундыйларның берсе, җәяүле акциясе. Аның кысаларында инспекторлар, олы яшьтәге шәһәрдәшләр өчен иминлек дәресләре үткәрәләр. Максаты, юл йөрү кагыйдәләре турында искә төшерү һәм тәүлекнең караңгы вакытында хәрәкәт иткәндә яктылык кайтаручы элементларны ничек кулланырга икәнен күрсәтү. Дәрес Үзәк мәчеттә узды.

Бөтендөнья татар эшмәкәрләре Түбән Камада безнең шәһәрдә республиканың эшлекле хезмәттәшләре унсигезенче форумының икенче көне узды. Ул татар дөньясының эшлекле хезмәттәшлеген үстерүгә һәм элемтәләрне ныгытуга юнәлдерелгән иң зур чараларның берсе. Анда дөньяның ун иле һәм Россиянең 59 төбәгеннән килгән 200 дән артык милләттәш катнаша. Кунакларны матур гадәт буенча җыр-биюләр һәм чәк-чәк белән каршы алдылар. Делегатлар Муса Җәлил һәйкәленә чәчәкләр дә салдылар. Каһарман шагыйрь бөтен дөнья татарлары өчен бердәмлек символы булып тора.
Ни өчен Түбән Кама? Әлбәттә, бүгенге көндә Татарстан күләмендә генә түгел, Рәсәй күләмендә дә, дөнья күләм инде шушы киң колач белән алган вакытта Түбән Кама районы чын дәрәҗәсендә, югары дәрәҗәдә безнең халкыбызны, ә Татарстан ул татар дөньясы, ул Татарстан белән генә чикләнми, Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребезне әлеге шәһәрдә туплап була, күрсәтеп була, иң беренче чиратта милли проектлар. Чөнки менә биредә безнең Бөтендөнья татар конгрессының Түбән Кама җирле оешмасы бүлекчәсе эшләп килә. Рөстәм Мәҗит Ганиев бик милли җанлы, татар җанлы. Безнең милләтпәрвәребез, оешма җитәкчесе, менә биредә милли проектларның да алга сөрүе һәм инде, әлбәттә, бүгенге көндә менә эшмәкәрләр бит алар, аларга тотып карап, күреп, үз күзең белән күреп, элемтәне булдыру, менә мондагы ширкәтләр, оешмалар, хуҗалыклар, аларның җитәкчеләре белән аралашу, элемтәләрне булдыру, үзара фикерләшү, гамәләңгәмә кору, Менә болар барысы да Түбән Кама ны караган вакытта бик югары дәрәҗәдә оештырылган һәм инде иманым камил, менә әлеге шушы элемтәләр алга таба да аларга узара үзләренең бизнес оешмаларын да оештыру өчен кирәк булыр. Бу чаралар алар бик кирәк и аларның дәрәҗәсе, анаң мәганәсе, аның иштәге фикерләре хәзер бүтәнчә, Безнең бит СВО бара, бик илдә мәшәкатьле, катлаулырак вакытлар. Шундый вакытларда менә монда без җыелып, шундый дәртләнеп, рухланып китәбез инде. И монда бит файда зур. Монда бит килгән кешеләр, алар бит татар оешмаларга булышалар.
Әниләр көненә конкурс игълан итәбез, катнашу өчен Новости Нижнекамска НТР 24 Телеграм каналына язылырга, Макска кушылырга һәм бәйге постына комментарий калдырырга кирәк. Язмада әниегезгә ни өчен рәхмәтле икәнегезне язу сорала. Җаваплар 28 нче ноябрьга кадәр кабул ителә. Үзегезнең якын кешегезне шатландыру мөмкинлеген кулдан ычкындырмагыз. Төп бүләк,